Illum se nkomplu fejn ħalejna l-ġimgħa l-oħra. Tiftakru konna tkellimna ma' Karmnu Debono u semmejna kif hu beda janni ma' xhudi u mbagħad waqaf għal xi żmien mar il-Kanada u hemmhekk kien hemm min ħajru biex jibda janni. Karmnu dik merħba u l-Kanada mbagħad. Merħba lilek. Wara wara li bdejt tanni hemmhekk, kif kienet il-qagħda tal-għana meta sibta inti? Kemm kellek żmien meta kont hemmhekk l ħaġa? Ma kelli
xi 21. Ġifieri suppost tiftakar sewwa x'kien hemm.

Nġabru hemm. Waħidkom. Iżna familjoli. Imbagħad darba minnem u kien hemm ġanni spiteri, il-pisklu mix-xewki jawdex. Mhm. Illum jgħix għawdex. U darba minnhom kien is-silġ u kien l-glab jien u ġanni u dok ġanni dik dejjem jiġri bil-kitarra wara daru. Alla ħan għandi biċċa fatkar. Mhm. U għamel fattem il-glab. Imma tetlux nannu t-nejġan. U ġabru magħna, mbagħad kien hemm min kien jħoħseb il-glab, jgħidulu l-markis mill-melliħa, għallex ma tibdewx tiġu hawn irtaħat. Għatlu mhux minni jiddependi u għatlu s-sanajt l-oħrajn. Mhm. Insomma, u dak iż-żmien kulħadd il-glab kien jinġabar hemm għax kien hemm ma tmintux il-elf Malti Ġiviri, waħda. Qabel ma kienx jisir għana l-ura, jgħod nifem ħazin. Qabel ma kienx jisir għana. Isu l-għana zoru bdi hemmek. Għax kien hemm wieħed sansu tal-ilma kien idoqq il-prajjem u laqqa' huma żoru ċertu Windrin Xerri, kienu jaħdmu flimkien jaħdmu ma nofx. Inti xerta ta' Birkirkor? Ejja, għandhom ta' Birkirkor. Jew ta' Malta? Ejja.
Jew kompanja?
Eh.
U mbagħad beda żoru Ħajjar l-iskalambja mbagħad kien hemm karnu mbagħad ingħaqad. Tixtieq din allura is-sena eżatta li meta kienet għax data importanti għad-dokumentazzjoni. Dawk kienu naħseb jien lejn is-sena 60. Sewa, sewa. 61. Tajjeb.
Għax mbagħad niżel Malta fl-64 toni u għandna ma' kulħadd kien jiġifieri ġillon. Mbagħad tlajt jien U naqat magħhom ukoll. Issa, għadha kif semmejt inna il-fatt, inti dak iż-żmien għax jien naf li tikteb il-fatti, dak iż-żmien bdejt tiktibhom kont jew kont għadek? Le, jien qatt ma mort skola, dak iż-żmien ma kienx naf nikteb, imbagħad il-Kanada intqajt mal-mara l-għandi u kienet tgħidli biex nikbu Malta jien kienet ngħidilha iva kienet taħdem fuq il-kompjuter diġà, IBM kienet dak iż-żmien. Jien kienet ngħidli jew darba wara erba' ġimgħat qed għandhom ngħid iva u ma nafx nikteb, qed ma nafx nikteb. Imbagħad Għallmitni l-mara u oħta nikteb il-Malti. U sintendi inti mbagħad ma' żmien tajt nifti tajnuna wkoll. Issa, imma ġifieri il-fatti meta bdejt tiktibhom?
Il-fatti kien hekk meta bdejt nikteb kien hemm ċikku xwiereb, poeta, jiġi tsijuħ ix-xudi minn Birkirkora. Mela nirġgħu nduru fuq l-istess bniedem. Ija.
U ċikku jgħanni ħafna, u kien ta' għannejt miegħu għandi satajn għana miegħu, għax spirtu pronda sijuħ, barra li jikteb, barra li u poeta tajjeb. Għalli, għax ma t-provoċ tikteb poezija, kar? Għattu għem differenza mill-poezija għalla għana jien. Għalli, mux t-prova trejt,

Kien in-naxxor ġiżwita x'kant Iva, ħadd iva. ġiżwita wkoll. U rajtielu, u għalli l-istess bħalma għalli ċikku. U mbagħad niftakar li tqajt miegħek Ġorġ. Mhm. U komplejnt tajt nispinta l fuq inti. Jiġifieri sakemm inidhom til-Kanada u ma ktibx pożi.
Le, le, le, hawn Malta bdejt niktibha jisu Ftit mela speċi il-kada switlek speċi bħala il-matmura, ħalli tibni speċi l-interessi tiegħek l-ispirtu pront. Ejwa, żgur, hemmhekk kent nagħmel l-ispirtu pront u kunna mmorru Detroit għax kien hemm mhm. in-namru. Mhm. Kallu d-dor tiegħu semmija Namru Station kien hemm mindrin farruġa tal-meremew minn musta Ma dak mhux il-Kanada kien.
Detroit daw kienu l-Amerika. U aħna kien nammurru Detroit u huma jiġu Toronto.
U
Konna nikkorrispondu ħafna, mbagħad qbadna nikkorrispondu bl-anama tal-Awstralja. Ukoll kien hemm dok iż-żmien gaj tajjeb, kien hemm li l-moni għodu ħaj, il-bugazz, kien hemm ġanni d-drom għodu xi għanni, Giuseppe Jazzupardi, Ros il-Bal, kien hemm ħafna għanni għal-Awstralja. U konna nibatu l u jibatu na. U bat konna nibatu l-Malta u kella x'kien għaw salvu dal-manina la jgħafillu r-raġel, kien jikteb l-iskalambja dok iż-żmien, u kien nam qabdinek. Sawa.
Ħalli se nisimgħu wieħed minn ġiex fattijiet li ġibtilna llum, ħalli nisimgħuh issa se. Mhux fattijiet daw li ktabt illum, żewġ makjetti. Eh, makjetti daw, sewa, sewa. Allora differenza ma' semmija ta' bejn makjetta u l-fatt. Ara, il-fatt huwa fatt meta jkun fatt veru l-ballata tkun fatt veru u tkun fuq disgrazzja xi ħaġa li ġrot realtà. Traġika speċi.
Traġika jew realtà x'inhi. Imbagħad hemm ir-rakkont moħloq mill-fantasija. Imbagħad hemm il-makjetta hija oġġett fantasija u kollox, imma ċajt. Mhm. Daħla. Sawa.
Li tikkontrasta ħafna mal-ballata, ma għandhomx jasmu kważi. Le, ma għandhomx jasmu, għax il-fatt Minn fatt għal minn ballata realistika mm. għal ballata fantastika, mm. tkun fantasija, u għal makjetta dawk it-tlieta differenti. Pero l-aħħar daw ta' daħ ikunu l-makjetti. Ħalli mela nikkontrastaw ma qegħdin ngħidu aħna u nismaw l-ewwel makjetta tiegħek. X'jisimha l-ewwel makjetta? Ej, ħloqt waħda fuq tifel

smajtu hemmhekk kellna dik il-makjetta issa kemm ħalli norbtu flimkien il-fatt, ir-rakont u l-makjetta. Dawn inti meta kont il-Kanada kienu jitannew jew dejjem spirtu pront? Le dejjem spirtu pront. li kien jagħmel xi fatt jew xi makkjetta żgħira indrin il-Meremew Farrugia, Detroit. Sawa.
Però makkjetta kienna nagħmlu ħin kollu blana, meta kien kellna l-kamru n-namru, kamru xwiere, bħala jaħfillu, mhm. l-għana tiegħu kollu daħkin. Sawa, imma x'kienet ir-raġuni li l-Kanada speċi ma kienx hemm kważi skop għal fatt?
L-għaliex

Ma daw hemm xi raġuni għaliex jgħannu l-fattijiet, qed eġa' semmejt tlieta inti daw qegħdin marbutin mal-fatti biss. Ejja dawk, le Ġorġ jgħanni spirtu pronta kulina wkoll. Però dawk it-tnejn fattijiet spiru u Frenċ il-Witli. Jikdbuhom huma.
Jew jikdbuhom lok bħalma tagħmel inti. Jikdbuhom lhom ma nofx jekk jofu x'jikdbuhom jew le, ma il-Ġorġa Kulina ktibtlu ħafna jien, nibatlu minn hawn, għax anka għana tal-gideb batilhom. Sewa.
U speċi huma għalihom dana jisu qed jimla l-vojt allura li qed ninduna jiena li għandhom il-fatt sabuħ lest jgħannuh u fl-istess ħin. Però Ġorġ jikteb ukoll. Sewa sewa.
Tajjeb. Issa, mela il-Kanada kemm dom tal-ura? Għal iżu ħames snin. Sewa, u dejjem blana. A dejjem, ma mbagħad biex dejjem dejjem għax mbagħad meta żewwiġt, rabbek naqal għal.

Għand il-ħanut tal-usi għalla jafla, il-Belġi ġdida. Tiġi it-sija ta' Franz li għaw maħna. Mhm. U dajt naħni mi għawem, u minnem tal-lan il-rabadu b'bqajt. Ma sib differenza bejn għana kif ħallejtu għabed laqt il-Kanada u ħamisni wara? Dok iż-żmien ma kienx hemm differenza x'kienu ta' ħafna ħwienet tal-għana. Ġifieri minn 20 sena l-hawn qataw il-ħwienet tal-għana. Qegħdin ngħidu 1970 għal inti. Eh. Sawa. U speċi. Dew jinqataw ġifiri mill-irħula qabel f'kull raħal kien tissib il-kiter li jibdu. Sawa, sawa.
U speċi dak iż-żmien inti xorta bqaj spiritu pront. Ejja, sa ma qbad don, issa dis-sena bdejt naqanni jem daw, xkant niktibha u inti jem innisi għannu. Eh, Il-makiet qed tajt? Anka fattijiet, tajt ħafna.
U dwettijiet jgħannu għom. Ma speċi x'kienu x'inhu dal-interess fik li tiktibhom għax din interessanti li s'issa qatt ma sibta jien ma ntħall ħadd hawn min jikteb ftit li hawn jiktbu tistaqsihom jgħidlek ma nafx, ma nafx, inti taf jew ma tafx? Jiena naf.
Mela għaliex meta mhux ngħid irrid nikteb, tiġini l-muża ngħid tof tgħaddi tof inti l-muża kif inhi tgħaddi dubbina minn qudiemek tof tisperok u tikteb dak il-ħin. Tajb, ħalli nisimgħu issa. Xina nħoss li jekk ma jkellekx ispirazzjoni mill-qalbi x'tikteb, ta' xejn tipprova tikteb għax ma tiktbux l-oġġett. Jew jiġi mġebbet u ħażin jekk tiktbu.
Ġifindi, xie tfitex fija l-għol makjetta, per eżempju, jew inkella l-fatta, għazeli trit, għalli jem tanġ differenza. Jena,
ma jien jiġi neħsieb bħal dot għat-tifel issa li għanna jtissa. Mhm. Dik, daw ġiġ ċajtiet edin fl-imkien. Bil-kosi bħal meta ngħidlek t-tini nikol ngħidlek nara naqra iktar ma nikol inqas qed nara. Inqas qed nara x'narfa mill-platt. U l-oħra hija dan dik hemm ta' żewġ tibniet weqgħu minn fuq is-sur. Lob bil-kliem speċi dan. Lob bil-kliem, jew mbagħad ħloqthom ma għamilt hemm makjetta. Sewa.
Ħa nisimgħu s-makjetta l-oħra semma xi sema. Issa din dina qiegħda ħloqt karattru ta' bniedem jien u daħħaltu biex jaqta' xahru li timur laqgħa għax kien assoċjat fil-Kunsill irid imur jaqta' xagħru. Tgħidilniex l-istorja nisimgħu tgħanniha. Mela jduq l-istess kitarristi u nisimgħu lil Carmine Debono jgħannilna din il-makjetta. Nisimgħuh.

Sewa karm, eh, mela dak kienu żewġ makjetti. Issa ħalli f'sinħut li baqa' għandna nitkellmu inti x'jidillek mill-għanek f'nu sejjer Kemm ilek hawn Malta, ġifieri kemm ilek 20 sena issa minn ġejt minn Awstralja? Minn Kanada? Ejliżja.
Sewa. Eh, kif tqabbel ġifieri hawn min jgħid li l-għana mallura 20 eh, sena ilu mid-dera kien sar xi eh, stħarriċ u qalu li ċertu program fuq television jinsema minn 19 fil-mija tan-nies. Allura nistgħu ngħidu li l-għana Ma għadux jinstema' jew inkella magħluqa klassi waħda għandek ħafna ideat fuq x'titkellem. Illum għadna kif konna qabel, irranġajna jew morna l-baħar u minkejja l-isforzi kollha qed nippruvaw nagħmlu anki b'dan il-programm ukoll kollu, skużi l-kelma, bżieq fil-vojt, biex inkun ċar. Le, dilettanti baqa'. Issa, nibdew mill-ewwel tat-television. Tat-television min kun jorganizza kien iħalli f'idejn għannejja u kien hemm monopolju sħiħ. U dejjem irid jidher l-istess bniedem allura biex jidher l-aħjar hu kien jagħżel mhux italla il-kulħadd biex jieħu kulħadd jieħu sem. Jagħżel il-minnu tal-livell inqas biex dejjem ikunu. Mela l-ewwel kommenti nagħmlu hu li għandu jingħata ċans kulħadd, anki minn forsi mhux tejb daqs Kulħadd, għax kulħadd irid juri xjof, u jista jizviluppa dok li jkun. Għazat ġifiri barra li juri xaf, jrid juri u koll li ju għandu ċans għalli ju talenti tijaw jahdimu mux dejjem. Xintom, eh. kol mankom jew il-ħwienet, jew fis-serati, jew xej. Ġifiri, dejk monopolju kien hemm sħiħ. It-tieni l-ħwienet tal-għana naqsu. It-tielet il-qerda tal-għana Saret meta bdew waħalsuhom tal-ħwienet. Mhm. Allura biex għax huma ma nistħix ngħid mikluba gropp il-kbir. Inti bejwet ieħor jekk taf. Meta bdew jitħallsu l-għannija mill-ħwienet? Minn 20 sena l-għaw jisem jitħallsu, kienu jtu għom lira jew tnejn. Sawa, sawa. Ma kienux jitħallsu.
Sawa. Nof minn Immur għal-flus, immur nof minn ma jmurx għal-flus, immur għal-pjaċir. Mhm. Allora biex jibqaw jgħalaw dik li ruma, dejjem rridu jkunu huma. Umbat inħolqu daw li jirrekordjaw. Irridu jaslu l-għanna juma. U biex iż-sigarella tiġi kifini, issa l-għanna hija oħra. Jaslu għanna hija aggressivi. Mhm. Illi l-għana flok jolluħ, baxxuħ minn għalli jem jafu ħafna ma jafu xeġ, mit inti tħammeġ il-kultura. Mhm. Qiegħed titbaxxi anki inti l-livell tiegħek u taċċett tinżel f'ċertu livell. Oh. Allura ċertu semmi għadak ma jridux jisimgħuh. Mhm. Issa, oħra, min jisma' l-għana, hemm 90% ma jifmuħx. Mm. Għalli, għalli ma jifmuħx.
Għax,
jien niskanta bijom li għeddi li tant tal-għana, jew hemm ħabba l-passjoni. Mhm. Maħnu għalaj jkunu Passjonati lejja għannej. Ġifiri, li għaddawa tajba, jekk inti tajt Ave Marija inti għat Terezija. Mhm. Biex nġib eżempju. Mhm. Ikun maħnu. Bil-passjoni għallura duk mux tajjeb u li għor mux tajjeb. Tini netta un minni li tisma Għana maħmuġ. U minnu tal-affur tiegħu għandna għaw dilettanti li jdu jisimgħu għana nadif u jgħadu pjaċi li jisimgħu għana nadif. Għana nkunu ċari, għana maħmuġ għaw, imma dan la qed jagħmel unur li ma qed jannieh. Laqas min jisimgħu, l min jorganizzaħ, u l iktar, wis iktar, ma qed jagħti Impressjoni tajba tal-kultura tagħna għall-kapriċċi ta' ftit nies. Għax din tista' tmur kullum kif id-dinja kollha hemm min jisfrutta l-kultura ta' pajjiżu, però hemm min huwa tal-affari tiegħu. U żgur li f'pajjiżna b'xorti tajba għandna ħafna għannejja li kapaċi jżommu mhux id-dekor tagħhom ħa neħħuha dil-kelma, id-dekor tal-għana. Biex iżżomm id-dekor tal-għana li tkollok id-dekor ġo fik. 100%.
Qed tifhem?
Issa, jiena Ma mmurx biex ngħanni b'intenzjoni ħażina. Hmm. Waqqas hija foċli biex iwaqqawni, mhijiex foċli, għax jiena jekk kienu bniedem se jħodni fi triq ħażina mhux se ħalli ħiġ bidni leħ. Mhm. Jista' jkun. Issa, eh, issa s-serati daw li jisiru fl-għaxijiet, mux għetni tal-ħwienet jien, jien għafet għasab bdew jisiru veru. Ma meta jtidinna li bdew jisiru, per eżempju, li kunem eh, tal-organizzazzjoni fil-raħal, mux għetni għal-kunsil li qabel di, ta' u daw bdew jistidnu għindukom ejja għamlu xifti taħna. Nana ma nasibx li jruż minn twilina. Nana Mhux inti l-ewwel ma bdejtu do. Ma qabel dan, qabel dan, kien hemm organizzazzjonijiet oħra jgħidulkom ejja ħalli nagħmlu nofsija sija. Ma dok waħdiet kienu aktarx li kienet tkun politika l-iktar li eh, kienu jistidnu. Eh, fil-politika kontu titgħannu wkoll iva. Kienu jdaħluhom fil-politika. Jiena għalija ftit li xejn mort. Mhm. U kien hawn qabel ukoll eh, L-minota tal-Sprite kienu joħorġu jagħmlu r-reklammi tagħha jgħannu. Allura biex jibqgħu jistgħu jaqlaw l-istess erba' mm. minn nies l-istess flus, dak kienu jkun l-istess nies. Ħalli nisamu f'taffajzar fuq di tal-politika. Tal-politika ġifi kienu jkunu mażulin minn qabel, eh, minn kien qabbadhom minn kien qabbadkom forsi ħadsem xi waħda ma nafx. Eh, kien jidilkom xi tiru tagħna jew kalla jagħtikom eh, l-okkażjoni x'inhi mbagħad tonfu. Le le le, jitilgħu huma mbagħad Pereżempju li f'kull laqa l-Birgożi jkun hemm wieħed ikun ma' Ministru jew hekk, allura tmur hemm. Sew, sew, sew. Immorru anka ġieli dok jiena ftit li xejn mort għax jiena dik l-affarijiet ma nħebbhemx. Għax anka fatti saru fuq dan l-affarijiet ta' politika. Però min għamel dawk il-fatti tal-politika jiena għalija ma nsibhiex sewwa. La għaliex? La għaliex meta inti għandek żewġ idejn, u se tgħanni fuq waħda titmaqdar lill-oħra. Awtomatikament qed tagħmel ħsara anke jekk ma tridix. Eh, allura jiena insiba li min jgħanni fuq il-politika ma għandux għalfej jgħanni fuq il-politika. Il-kultura hija il-kultura hija tiżżumma għalija waħedha Oġġett indipendenti, illi la għandu x'jaqsam ma' politika u m'għandu x'jaqsam ma' xejn. Aħna rridu ngħidu huwa dan li anki meta tagħmlu spirtu pront, kummenti qegħdin tgħaddu, imma ħalli ngħidu li mhumiex partiġjani, mhumiex ma' partit jew m'ieħor, imma jkunu għas-soċjetà tagħna u tagħkom għax intom biċċa mis-soċjetà mill-ħajja tagħna. Ġifieri li l-għana toqgħod tgħid dan huma nies baxxi, strambi u maqtugħin għalihom bil-kontra anzi għax iktar ma wieħed jitkellem ma' min qiegħed jgħallem u min qiegħed idoqq jinduna, dawn qegħdin jgħixu ħajja normali bħalna li bħalna għandhom ukoll il-problemi tagħhom. Minnek kullu tagħrif ta' ġrajjiet kurrenti, ikun jista' jgħanni fuq kollox. Sew. Imma mit inti ħat għanni fuq politika se tkun partiġjon. Issa jiena dok ma jogħġobnix. Jiena l-għana immur ta' tnejn. Immur. Għax jien ma għandix partiġjaniżmu. Però ma nasalx biex infaħħar il don li sejjer miegħu ħan maqdar il don. Don taħli jistħoqlu, ma l doman nirħilu barra, neżentuħ. Mela, kull meta il-politika indaħlet fl-arti dejjem saret jew partiġjana jew ħsara. Ħsara ssir bil-fors. Mhux qed ngħidu għall-għana, għal kollox. Għal kollox. Allura jaqbel li nħallu li dawn l-esponenti tal-għana fil-każ tagħna jieħdu t-triq tagħhom, jippreżentaw il-kultura tagħhom u mbagħad naraw iż-żmien jagħtina parir min huwa t-tajjeb, min huwa tan-nofs u min mhux tajjeb. Jiena nieħu pjaċir illi l-għannej, kull għannej, għandu talent u materjol biżejjed ġa fija. Illi fuq xejn jista' joħloq suġġett. Jien dispjaċir wieħed għandi, li jien inħobb ngħanni l-umuriżmu. U ftit hawn min jgħannih. Fil-fatt din hija xorti ħażina ħafna li meta noqtlu l-għana u nneħħuh u nifirduh mill-umuriżmu, nkun qegħdin noqtlu lil nafusna x'aħna bħala pajjiż Mediterranju, żgur l-umuriżmu inħobbuh, anzi nikluh. U ngħid il-hemm oħra jien. Illi l-għannejja huma min huma. Jaddattaw ruħhom għall-okkażjoni ta' skond fejn inkunu. Sewwa. Biex is-soċjetà li tkun qed tisma' tieħu pjaċir. Għax jekk inti fejn sejjer iż-żejtun hemm ħafna dilittanti tal-għan hemmhekk tista' tgħanni fuq fejn trid. Mhm. Imma meta inti sejjer l-imġar mhm. jew il-mellja post tal-bdiewa jew għawdex. Mhm. Tittanni għal dawk in-nies. Skont l-udjenza.
daqshekk.
U dan nieħu dal-kumment, u kumment interessanti ħafna, u ta' wieħed jista' jkompli jiddiskuti iktar qudiem. Ningrazzjak Karm, ningrazzja wkoll lit-tekniku tagħna, u ningrazzjilkom iżis semmija u nisedinkom għall-programm tal-ġimgħa d-dila. Grazzi lilek, Ġorġ.